א גוטן אוונט, מיטוואך י ז אייר תשע ח, ס'דא אפאר עניינים, כ'וועל פרובירן צוויי עניינים אריינטון דא צוזאמען, אנגעטון אים מיט לג בעומר, ווייל יעצט געשען א מעשה, ס'איז ווי אין לאנדאן געשען, וואס ביי א הדלקה, דער ביאלא רבי דארטן האט געמאכט אן הדלקה, און ס'האט געגעבן א באמבע אויס, און ס'דא ליידער פארוואונדעטע. פארציילט מען די מעשה אז דער רבי האט דארטן גערעדט אז דאס איז די צייט פון פארברענען דעם יצר הרע, און ווער ס'האט א אייפאון זאל אריינווארפן, האט מען אריינגעווארפן ווי ס'זעט אויס די באטעריס ווייזט אויס האט מען עס נישט געטארט טון אזוי, און ס'האט געגעבן א באמבע אויס און ליידער פארוואונדעט, דאס איז רבי סיי שמאטע וואס נפשי שיחים קומט פריערט, מען דארף נישט גיין אין די וועגן פון פארברענען א באטערי, ס'איז מסוכן. ווי זאגט מען, גיט א קוק נאך אנדערע פלעצער, נישט נאר די פאליציי, די די די די פייער דעפארטמענט איז מזהיר אין זייער אסאך פלעצער אז מען גייט אביסל צו ווילד, איז דארף מען דארף מען אכטונג געבן, מען דארף ווי זאגט מען, ושמרתם את נפשותיכם קומט פאר אלעס. ס'איז אסאך צו רעדן נאך וועגן די לג בעומר אבער כ'וועל לכם אויב שוין ממשיך זיין א צווייטע מאל, כ'וויל דא רעדן וועגן נאך א זאך וואס מ'דארף עס מער מסביר זיין. כ'האב נעכטן גערעדט וועגן דעם ענין פון רעבעס צו זיין מלאכים צו זיינע מענטשן, איר וועט נישט גלייבן, מ'האט מיר פארפלייצט מיט זאכן א וועלט א וועלט א וועלט. צו דערצו האב איך געברענגט היינט אן אנדער שטיקל וואס דארטן שרייבט א איד וואס ער איז מסביר די וועג פון זיין רעבן דער ר' מענדעלע פון וויזשניץ אז ער האט אים געגעבן אז ער האט אים געזען ווען ער האט געגעסן איז חלילה ער האט נישט געגעסן רבי ער עסט זיכער נישט אנדערע זאגט מען ער פארבייסט ביי זיי זאגט מען ניין ער פארברענט, וואס הייסט ער פארברענט? ווען ער עסט איז דאס אזווי ער איז מקריב א קרבן, און ער פארברענט דענסמאל די גרויסע עניינים, יא. נו נו וויל איך אייך דא דערציילן א שיינע זאך, איר וועט נישט גלייבן, אבער א אינטערעסאנטע זאך, דערציילט מיר א איד פון יענע צייט, א עלטערער איד, ער געדענקט נאך די מעשה, ס'מסתמא געווען מיטן סאטמאר רב, אנגעקומען א גרויסער רבי אין ארץ ישראל, און מען האט געמאכט גרויסע צעטלעך, ברוך אתה דיקינו, עס איז קומט אן א מלאך השם צבקות, א מלאך, א מלאך, ממש. רבי חיים שמולביץ האט נאך געלעבט אין צפת, ער האט דאך געוואוינט דארט אין בית ישראל, יא, איז ער אדורכגעגאנגען מיט שוימעס, זעט אזא גרויסע צעטלעך, זעט ער, אוי, עס איז קומט אן א מלאך, אוי, ווייס איך, איין זאך ווייס איך שוין, אז אן עם הארץ קומט אן. קוקט מיר דער באן אויף אזא רעבן קען מען זאגן אז ער איז אן עם הארץ? זאגט ער איך ווייס נישט ווי שטייט אזוי אז די תורה לא ניתנה למלאכי השרת, נישט געגעבן צו די מלאכים, מלאכים האבן נישט קיין תורה, כז, דאס הייסט אז איבער איז א מלאך מיינט דאס אז ער איז אן עם הארץ? הי הי, ס'איז א גוט ווארט א כאפ פון ר' חיים'ן וואס ער זעט אז ווער ס'מאכט פון זיין רעבן א מלאך איז אין ערגעץ פארשעמט אים, און מען דארף נישט לויפן אזוי ווייט און נאכער גיין זאגן אז דער רבי פארברענט און מ'איז מקריב קרבנות, ס'דאך שוין גוט פאר קינדער, רבותי, דער קריכן אזוי ווייט איז אביסל צופיל, א גוט נאכט.